Ħafna minna nkunu mimlija entużjażmu hekk kif javviċina l-Milied. Nibdew kmieni minn nofs Novembru, nippjanaw, nixtru u nieħdu pjaċir. Biss, wara jiddispjaċina Għax insibu li nkunu użajna s-salarji kemm ta' Diċembru u Jannar u, jekk mhux ta' Frar ukoll, fuq rigali, ikliet, parties u xiri. Ir-riżultat hu li jkun hemm min jibda s-sena l-ġdida b'budget stretched sew u jaraw kif iridu jgħaddu fix-xhur li jmiss sakemm jerġgħu jsibu saqajhom. U nsibu wkoll li anki dawk li jagħmlu budget xi kultant jonfqu iżjed milli jippjanaw. Huwa l-istaġun ta' tkun happy u merry segwit b'hangover li probabbilment jarak f'Jannar u Frar toqgħod ġewwa għax tkun infaqat kollox fil-ġimgħat tal-festi tal-Milied u l-bidiet tas-sena. Il-Milied, il-familja, il-qraba u anki l-ħbieb jistennew li jirċievu listrina jew rigali. li toħorġu tieklu, li tistedinhom għal ikel u drinks, li toħorġu tiddevertju, u anki li tmorru għal safra għal-lejliet u l-bidu tas-sena. Fir-realtà, dan il-perjodu u l-istennija li ġġib miegħu toħloq pressjoni fuq ħafna nies, adulti kif ukoll żgħażagħ. Tisma' ħafna rimarki u tiltaqa' ma' ħafna stejjer u esperjenzi bħala, Kemm nixtieq li jgħallimni xi ħadd għax kelli nitgħallem mill-iżbalji! Iż-żgħażagħ fl-ewwel esperjenza tax-xogħol tagħhom jħossuhom mhux ippreparati għall-baġit u kapaċi jitilfu kontroll fuq flushom waqt dan l-istaġun, b'possibbiltà kbira li jużaw il-kard ta' kreditu sal-massimu tal-limitu. L-entużjażmu matul l-ispirtu tal-istaġun normalment jwassal biex wieħed jieħu d-deċiżjonijiet bil-għaġla. Sigħat twal, jekk mhux ġranet, moħlijin infittex rigali adegwati jirriżultaw f'ħin mitluf. Din l-istennija tar-rigali, li jekk jista' jkun tilbes libsa ġdida, li tħossok kostrett li toħroġ u tonfoq daqs ħaddieħor, biex insemmu ftit eżempji, Iġibu stress kbir fuq xi ħut, li jista' jwassal għal effett negattiv fuq is-saħħa, il-kontentizza u l-prestazzjoni. Gemma tirrakkomanda numru ta' suġġerimenti li int għandek tikkonsidra biex l-infiq tiegħek waqt dan il-perjodu tal-festi tal-Milied u s-Sena l-Ġdida jkun responsabbli. Agħmel lista tan-nies li int se ttiehom rigal. Ftakar li l-għoti tar-rigali jolħoq obbligu fuq ir-riċevituri li jagħti lura u żomm moħħok jekk jistgħux jaffordjawhom jew le. Iddetermina l-baġit totali tiegħek ta' rigali tal-Imied u kemm ser tonfoq waqt il-festi. Fittex u dur qabel ma tixtri r-rigali. Saqsi lilek innifsek, 'Tista' taffordja? Tista' tagħżel waħda u tiċċaħħad mill-oħra? Tħallix ixxiri għall-aħħar minuta, inkella x'aktarx se tħallas iżejjed għal dak kollu li tixtri, għax probabbli tkun qiegħed tixtri bl-għaġla u tieħu l-ewwel rigal li ssib mingħajr ma tikkunsidra kemm jiswew. Fittex il-bargains. Tista' ssib ir-rigali li trid mingħajr ma tifqa' l-baġit tiegħek. Fittex għal rigali inqas għaljin. Ftakar li ħafna drabi r-rigali li tixtri u tagħti, partikolarment rigali għat-tfal, Ikunu minsija f'kemm ili ngħidlek. Jekk se tixtri affarijiet għalik u għall-familja, ixtrihom wara l-Milied. Wara l-perijodi tal-festi jkun hemm is-sales u sales tajbin ħafna. Żomm f'moħħok, kull spiża li tagħmel bil-għaqal u li tiffranka l-flus, tfisser li se tħallilek iżjad flus fil-but għal dawk l-ispejjeż ma tistax tgħaddi mingħajrhom bħall-elettriku u l-ilma. Dekorazzjonijiet, karti u wrapping paper li jintuża għar-rigali huma spejjeż addizzjonali jistgħu jiġu sostitwiti b'dekorazzjonijiet li tista' tagħmel inti mal-familja tiegħek. Tagħmilx window shopping u taqax għat-tentazzjoni li tixtri affarijiet li int ma kontx ippjanajt li tixtri. Ixtri li ppjanajt tixtri u mur dritt id-dar. It-tentazzjoni tiżdied jekk int għandek il-kard ta' kreditu jew debitu tiegħek meta tmur tagħmel ix-xirja. Kollox jidher sabiħ u jleqq, huwa faċli li titħajjar tixtri, u meta tuża kard, l-infiq huwa ħafna iktar sempliċi għax fil-fatt ma tarax il-flus li qegħdin jintefqu. Għalhekk, iġbed il-flus u ħalli il-kards id-dar. Jekk għandek bżonn tuża l-kard ta' kreditu, użah bil-għaqal. Kun żgur li l-kont ta' kard ta' kreditu se jitħallas fil-ħin. M'għandekx tistenna l-Milied biex tixtri rigali, ħu opportunità ta' sales matul is-sena. Black Friday isseħħ ftit ġimgħat qabel il-Milied. Oqgħod attent għal afferti li tista' tuża biex tixtri r-rigali. Hekk kif naslu biex nidħlu f'sena ġdida, ġemma' tipproponi li tqis dawn ir-riżoluzzjonijiet għas-sena l-ġdida tiegħek. Warrab xi flus minn kull paga biex tkopri spejjeż fissi u varjabbli, inklużi rigali matul is-sena. Uża vażetti jew pakketti jew iftaħ kontijiet bankarji separati għal kull tip ta' spiża. Ħadd ma jħobb spejjeż mhux previsti, dawn għandhom it-tendenza li jbiddlulek il-burdata. Għalhekk, kun ippreparat billi twaqqaf fond ta' ġurnata għall-emerġenza. Ieqaf u aħseb dwar il-futur tiegħek u għalhekk ibda kmieni biex tinvesti fi skema ta' pensjoni privata. Agħmel miri finanzjarji għas-sena l-ġdida u ibda ġemma' għalihom. Jekk għandek bilanċ ta' kreditu għoli fuq il-kard ta' kreditu tiegħek, ibda ħallsu billi tħallas iktar mill-bilanċ minimu fix-xahar li huwa divut il-bank sabiex ma tħallasx interessi bla bżonn. Uża il-Gemma Calculator għall-festi tal-Milied biex jgħinek tippjana u tibbaża l-baġit għall-ispejjeż tiegħek fi żmien il-Milied.